Lubok lok un wutye nining? Aa, lubok lok ma peya an adonyo ka loko lok matin-ni komedi tin dok abino dok i pak kita ka wun wutye ka neno ngeya kabedo murumowa tye maber mada ci oweko an amar en ka ma yamone tye kit eni weko wabedo waboko lok labongo ayela dong an lawor Tye bulu mo guburu kwona gutera o ni dong ni wa ci nam ci a lubok lok gini ca ocung i wiya ko lawo ineno gini ca lawo wan do wanyono muziki ba ento kongo ka pe itwero kit ajwi awac ni wek obed e eh, eh, eh. En wer pa Johnny tyeko dong bedo i wiya I take my alcohol kono ngo ngo ngo ngo kede kenyo awaci iye giri ci dong en wan dong otye gire en kumedo aa ko kuma dong tye maber otyeno dong an awaci aa an acito ka boko lok dong kong ci laceng ca an aloko lok mapat pat mapol dong aciko bene awaci an aye dugu cen pien lok ni en awana i lok otini i lokke pek dok pol kare dano lworo lok iye ka itugo atuga ni tap ci in ibiwinyo kit ma dano bare kene ci wa bare wa wene gin itime jwi watiko bene bedo iye jwi lubok lok ineno dong i kwo ma wan wakwo ni jami ma tim atura tye ma ka otimme, labok lok twero balo wio jami ma timme atura. Labok lok an lacen apenya wai ni ka gino mo otimme ingol loko in aye iyenyo kwon ki dek kwan ma gitino ma megi pa wadi ni ka ngagi weng tye i wii in itime nini? lubok lok kong two eni two kong keken eni two mako dano two mo obino omaki o atura in ibitime nining ma dong nongo pe itwero tici pe itwero timo gin mo keken in dong omyero ni ibed mot Lubongo lok me agikine ma dong rac loyo, ka in ito oko kombeddi. Angeyo mene ni ka dong in dong ito oko lubok lok, nongo dong in dong pe iwinyo gin mo, pe in dong ipekke. Ento jo a in iweko gini kono? Dong lapeny ma dong tye madit ma dong tek loyo weng lubok lok en aye ni, wan watye ka timo ngo i kit me yubbe? i nino ducu pi jami ma twero poto atura ma i kine ma minne dong ki wonne en dong to ngato moni naka yam owaco wa ni dano ene dong ineno dano bino i wi lyel dong gitye ka koko ni we dano dong pe tye ka koko lato dano dong ma tye ka koko ni tye ka koko asara ma dong odong tic ma dong odong kono omeru, kono lameru, kono wayu, kono meni, kono wuru, kono neru kaki dong opoto kuni lyany onyo ginu mo otimo ma dong en pe twero timo ginu mo keken kit ajwi onongo omyero otim keri me konyo wuni in ibicako ki kwene lubok lok lokke eni dit dit mo ma pe lar iye bene pe ngennye kany tung ba ee an agwero mere agwera i cwinywu keni kaoo kibiriti wek dong ocak wang ocak dong kelo tam ki lwod dong pien man jami matimme. Ci nyer mo naka en owaco wai ni jal en ineno kwone i kit me life expectancy tye kede dong kun waco ni ka inen onongo wai ni dano ma kwo ite ceng kany ka in laco ci mwaka pyer abicel abic in dong cito ikweyo ma nyuto ni ka in aye itim cwaro me lakwany mwaka pyera abicel abic en aye dong iweko aa in dong iweko wa dong in ibitime nining ka in ikwanyo dong cworo me lakwany kenyo in irim ma megi me kumbedini ikwany ki cani ma nyo dong in idong imwaka adi labok lok me bedo ite ceng kany ka ywayo biya ka nyamo pegu pi wan jigi ki ka tiyo tic mukene ma pigi tego. jami mapat pat wan oneno timme anne eni pe ngat mo dok twero wa an bota pye otimme acal twatwal i lok me to waneno ni otimme eno wan be waneno ni to ongoko dano ma pe jami mukene otimme ci oweko lapeny ma lwod madit twatwal ene tye ni in ka dong din dong odoko eli lee kit ma en otimo waconi. In nongo in iweko danoni nining? Gitino ma megi in iwekogi nining? Ma iri lutinini kun bedi kadi in itye ka kwo kwede ka in irwenyo lutinini ikwano kun bedi ka in kadi in itye ka kwo kwede kadi in ibedo keni ka gino mo otimme gang tye ma gitinni ibibedo iye kadi in laco aye kwon ocito dakoni ki lutinni ibibedo kwene? Kit ma in dong kumed in itye akwo kede ni ke iket ni gino mo otime o ma in pe dong itwero tic ma nyuto ni ciling ma dong donyo i gang dong peke in itwero pud mete culo kwan ki saving ka itwero ci pi kare ma rom mene ka two opoto ciling tye ma twero konyone onyo kombeddi ma in itye akwo en ma in itye aticci iketo akiba mo pari nyo icako biacara mo gin mo madit inywalo cente ka komi peke kombeddi ca an awinyo lobo madongo calo en man calo ka ma wan tye iye-ni gilwongo ni kong incuarens kong laip incuarens kong gin ango ee kite dong en ni eni tye mono mo ma tye ka cito kunu ka i Uganda ega ca wa man NSSF ma tye ma atye ka jogone ci wan ongeyo ni dano mapol pe ki kero ni eni dong pol pa dano wadong ka kwene. Gwok lok lokke enone ni pe lok ma yot dok bene pe lok ma mit me aboka ento wun wungeyo ka boko lok dong ki gunya pe tye gin mo ma wan oweko wan owaco ma kite omyero giwac kwede pien enoni aye dong gin ma pire tek ya. ni wan otimo ere en wan pud an pud awobi awango kwici kwici kwici kwici ma wiya weng bedi wii cal pi rini mm. ento ka ginu otime wan ongeyo kome wan ne dano woro safari accident tuluku ngat mo oa i ot akome yot ocito kuman tero kato watime nining cako nining An pe abino tin lubok lok ka waco an sane. Gin an abino ee ka pino cwinyi wek ocak tamo kong lokke eni. Pien lokke eni tye dit dit mo ma in nongo dong in lato dong ipekke. Ineno? Onyo ka pud oweko in ikwo ka omini ngologi ki gin ango-gi in dong pe itwero timo gino mo labok lok. ci dano ma dong in iweko i bedo ni ning ci lok eni oko ni wengi lubok lok tye ni kit bed wan otye kong wan otam dok wa cak neno to ki jami ma poto atura calo jami ma time dok bene calo jami ma myero ma wa twero temo yube. pire, watwero temo yubbe pire. Pien ka komi dong peke ba, tye jami mukene ma ka kite wa ngat atiyo opic, mucara keken en aye pe konye, ento tye teto wic moni-ni, mm, ka komi tye in itwero teto wii, kare okene imedo wi ngo ma onongo itye kede-ni, Ento ka dong komi pe tet wic dong ogik ineno ka onongo ni wic dong ongo woko en kom cero nongo eno ento wic dong wek weng wot ineno wa lubok lok dong an aye wekowu kuman an ka ma wun wuneno ni eni man pak.

So lok tye ka kenyu me ni enone ni weng tye i guti me ka boko lok ki gunya tye lok adek. Me acel kit ajwi iwa an waco kede ni ni yamu oree tye iye. Tye jemi mukene ka boko lok kany ka iwa ibet aketo iye dong cwinyi ni ee labade awaco ni oo plesa plesa be tye i kumi. Me aryo. Anyway kin pwony ne tye lokke eni weng kono waboko citori kono watimo ngo tye gin mo tye tere ajut inge wa naka en ka gitero boo wakwero ko waringo mego dok oryek cako cito cano foundation ne ki bambala mo mungido iye matino tino lapok gi. kete ko ite foundation-ne kunu ma dong nino mo nino ma dong aniang ni o cawa weng boo ka kitedo nongo jami tye i tere anda namba acel dong ka icito ka ingwinyo kwon-ni pe itoko mere wiye wiye eni cwal cingi o kong deep wa piny kwica ka inongo oyoko waa an dong bongone an boo dong ool wa gang kany pe dong wa bicamo so en jo en aye cwiny gi cok ki mubedo ka ngeti gin dong ngwec in dong idong iye ka iyeko dong mot ki acel acel wi apo naka en omego ka dong oneno ma omegi na dong oringo ki idog dek ni piengi pe gimito boo omego dong bedo mot buto ki bunyu an amaro latin eni en pe cayo dek kun jami tye piny so wer i kin pwony Ki dong me agikine lok kin gang. Gwok lok, an ka gin mo ma aneno kany ma anongo ni pire tek, anyuto itwu. Wek in dong ka in tye ki ker in itimo. Ka pe dong kony abedona kany pe, an abino twon bor piny atimo. Ka ni pi an ni eni, aa, lubok lok, an dong loka pe tek. Kuman ba, tim ber i subscribing. number wa odongo apwoyo wu ba jo mu subscribing manyen weng apwoyo wu jo mu dugu ka neno video weng apwoyo wu jo ma jwi tye kany an apwoyo wu nying wu pe atwero kwano ne lubanga me polo i lok ma wan oloko nu nen ni jami ni pe otime i kom wu ba nyo i kom wadi wu ento jami ni eni man jami ma time abi dugu cen i kabok olok ki gunyi dok diki kong kuman